Хәерле иртә. Татарстан дәүләт телевидениесенең яңалыклар тапшыруын башлыйбыз. Студиядә Гөлназ Ибраһимова безнең бүгенге программада. Күркәм эшләр эзеннән тормышын спортка, сәламәт яшәү рәвешенә багышлап, үз үрнәге белән башкаларны да актив булырга өйрәтүче Шәһид Таипов турында. Сәламәтлек һәм спорт темасын дәвам иттерәбез. Күркәм эшләр эзеннән сәхифәсенең чираттагысы актив тормыш рәвешен алып баручы турында. Шәһит Таипов, гомере буе нефть тармагында эшләп, дәрәҗәле исемнәргә ия булган, шул ук вакытта спорт белән шөгыльләнеп, башкаларга да үрнәк, бу көннәрдә генә 86 яшен тутырган спортчы турында хезмәттәшем Ания Гыйбадуллина сөйләр.
Кышның һәр көнен диярлек әнә шулай чаңгы юлларын салып башлый Шәһит Таипов. Ерактан карап торганда, бу җитез кешенең әле күптән түгел генә 86 яшь тутырганына ышанып та булмый. Элгер хәрәкәтләр, җиңеллек, төз гәүдә, гомер буе актив яшәү рәвеше алып баруы турында сөйли. Шаһит абый, менә шулай көн саен йөрисез инде сез, ничә километрны тутырасыз? Бер чыкканда ун-унике чакрым була инде прогулка. чаңгыда чыкканда. Гөлнур Алаш мин скандинавский палка белән дә йөрим инде. 5 класстан 10 класска кадәр күрше югары бишенде авылына укырга йөрдек. Баруы 6 чакрым, кайтуы 6 чакрым. Ә Институтка кергәч, 18 яшьтә беренче комсомольский кросс диләр, ярыш булды йөгерү. Минем бер дә йөгерү ярышында шөгыльләнгән юк инде. Мең ярым кеше стартовать иттек. Мин ялгыш шул мең ярым кеше арасыннан дүртенче килгәнмен. 1960 э, елны институтны бетергәнгә кадәр беренчелекне менә шул институттан да бирмәдем. Мин һәрвакыт беренче урында бардым. Күнегүләр идәдә дәвам итә. Фатирында аерым бүлмә тренажерларга бүлеп бирелгән. Көндәлек эшли торган күнекмәләрен безгә дә күрсәтте. Карап торышка бик җиңел, ә әзерлексез яшьләр дә кабатлый алмас. Студент чагында ук җиңел атлетика белән шөгыльләнә, тау туризмы һәм альпинизм үзләштерә. Алай гына да түгел, актив яшәү рәвешен алып баручылар өчен клублар оештыручыларның да берсе ул. 70 яшендә Франциянең Монблан тавына менә. 75 яшендә йөзүнең кышкы төрләре буенча унберенче халыкара фестивальдә уңышлы чыгыш ясый. Ә 81 яшендә Эльбрусны яулый. Физик күнегүләрдән соң тагын да кайнап торган эш башлана. Шәһит абый туган төбәк, шәхесләр нәселе турындагы китаплар авторы. Кайнар табада чираттагы унсигезенче басма.
Тормышымда булган нинди якты вакыйгалар булса, алар турында истәлекләр язып, ул вакыйгаларны фотоларга төшереп, видеога төшереп, туганнарга, дусларга һәм шул чараларда катнашкан кешеләргә таратам инде. Өлкән кешеләр өчен сирәк очрый торган тагын бер һөнәре бар әле Шаһит абыйның. Аның эш өстәле янында заманча техника. Ул аларның барысын да, шул исәптән үзенә кирәкле компьютер программаларын да үзләштергән. Менә интерактив китап нәрсәсе белән отышлы? Һәрбер кирәк мәгълүматны, менә кем укучыга нинди мәгълүмат кызык, Эчтәлектән карый да, битенә басты, ул бит ачыла. Тумышы белән Шәһит Лотфулла улы Таипов Башкортстаннан. 1955 нче елдан 1960 нчы елга Уфа нефтеносында укып, аны тәмамлагач, минем теләү буенча, мине Татнефть берләшмәсенә эшкә җибәрделәр. Монда килгәч, минем эш бик уңышлы башланды. Мине җибәрделәр. Ул вакытта Әлмәт нефть чыгару идарәсенең икенче промыслына, ул бик атаклы промысл. Шәһит абый, Хезмәт Кызыл Байрагы ордены, Фидакарь хезмәте өчен медале, СССРның нефть сәнәгате отличнигы, һәм башка шундый дәрәҗәле исемнәр һәм зур бүләкләр белән билгеләп үтелгән. Алдан планлаштырмаган булсак та, сюжет әзерләр өчен сайланган вакыт Шәһит абыйның нәкъ туган көненә туры килде бит. Аны бу көнне Әлмәт китапханәсенә чакырып котладылар. Җәмәгать эшләрендә актив катнашканга күрә дә, кая гына барса да, игътибар үзәгендә ул. Ул гел актив, безне шундый үрнәк булып, безне үз артыннан алып бара. Безнең өчен әле ул җегетләр кирәк. Безгә остаз булып, үрнәк булып, һәрбер әйберне безне өйрәтеп торучы. Үрнәк булырлык сыйфатлары күп булганга, яшьләр өчен Шәһит абый белән очрашулар даими үткәрелеп тора. Көчле рухлы кеше турында инде без инде студентларга сөйләми булдыра алмадык, чөнки ул безнең шәһәребездә яшәп иҗат итә. Ул бит инде 80 яшендә Тауга менгән Эльбрусиада 2017 дә катнашкан. Менә 80 яшьтә һәркем дә булдырамый бит әле. Менә без дә әле менә үзебезнең яшебездә дә андый эшкә алына алмыйбыз. Актив спорт белән шөгыльләнү сәламәтлек тә бирә, кешегә аек акылны да олы яшьләргә хәтле сакларга мөмкинлек бирә. Шуның өчен мин яшьләргә дә тәкъдим итәр идем. актив, физик яктан актив булырга, сәламәт булырга, уңышлы булырга дигән иң изге теләкләр. Аның планнары зурдан, башкарасы эшләре дә күп, яшь буынга әйтәсе сүзләре дә шактый әле. Һәр вакыт җиңүче булыгыз! Ура!
Ания Гыйбадуллина, Ринат Сәхибгәрәев, Татарстан яңалыклары, Әлмәт.